Jokanyo mathoth bedo kod ngaji kaluwore kod lal mar chiemo mabedo ka ok okan maber. Jolony bende wacho ni nitie tuoche mathoth ma itudo koda kaka chiemo ikano kata kaka itedo chiemogo. Tuoche ma inyalo geng'. E jumani, piny ne rango yore makare mag kano chiemo kendo rito ler to kod tie mar chiemo. Edwin Okoth leronwa pach jolony to kod jo ohala e wi wachno.
Puro en achiel kuom okenge mag nyayo chiemo. Kata kamano, nonro ma igolo kod riwruok mar piny mangima matayo weche mag pur kod chiemo, FAO, wacho ni atamalo 50 mag chiemo kethore kata lal kapok ochopo e chiro e Afrika, kama oganda mathoth ni kod ngaji. Jolony bende wacho ni jopur man kod pek e kano cham ni kod lal ma ka ogeng' to nok mar chiemo ok nyal bedo kata matin. Kinyo bando mang'eny, sto midhi kane bando cha nyaka bed sto man gi hewa makalo maber mondo bando cha remain ka otuo obet kama ok ng'ich ng'ich nikech ka nitie kama ng'ich moro e, e bando kata ka en kitungu to chako kethore. Kokethore to iboyudo ni nitie gik moko ma sum ma inyalo tiye e bando cha. iluongo gik moko ka mycotoxins, fungus moko matiyo koti to mano ketho chiemo cha haraka. So mano gima onego wang'i. Ok en mana kethruok mar cham mawuok e puothe kende. Moko kuom chiemo kaka ring'o ma ikano e udi kapok otedi bende wachore ni nyalo kethore kaluwore kod yore ma okan-gie. kendo miyo jogo ma chamogi tuoche ma inyalo geng'. Kaka ikano chiemo e frij kod gigo ma timore e kinde ma chiemo okan kuondego, bende wachore ni en achiel kuom yore ma chiemo kethorego kendo nyayo landruok mag tuoche ma inyalo geng'go. Gigolo ring'o, oselwoko lwete, en gi apron maber kata lab coat maber mondo tuoche ok nyal a e lewni moago kata tuoche ok bi a e lwete. seche modonjo e, e, e fridge kata kodhi golo gimoro e fridge oseng'eyo gima odhi golo ni en kiasi mane nikech kigolo mang'eny kaeto iduoko mosebet oko for a while no kiduoko iye kacha seche moko dhi kosebedo contaminated Ne jogo ma nyiewo chiemo mang'eny kaka johala mag magewni, kwan mag kaka ginyiewo chiemo, kuonde ma ginyiewoe chiemo, kod kaka gitedo bende en achiel kuom gigo manyalo miyo gilal kata yuto Mana kaka Lilian Akinyi ma uso chiemo Karen e dala ma Nairobi lero. E Piga Moja Lounge ka wantiere gi jotije auchiel. Kuom jotijegi wan gi jatich achiel mang'iyo kar ler mar chiemo. Oluoko, ong'iyo ni chiemo okan maber, gimoro amora ong'iyo ni ni kare. Waluwore ka, wang'iewo chiemo kaluwore gi kaka joma biro chiemo. Ok wang'iew chiemo mang'eny. Ang'iewo chiemo mar juma achiel. mang'e ni ka wuok tich joma kama dhi biro saa auchiel to chiemo kendo wang' otieno ji ma ang' ang' nocham chiemo marom kamae kendo tich ariyo kamano kamano kwa level gi to waketo gini kawuono wang'e ni wuok tich ji dhi chamo chiemo marom kama tich ariyo kama kachopo tich abich to chiemo rumo kendo koro kendo wachak watimo wadhi wang'iepo Owacho ni ohala ma kama Kethruok mar chiemo nyalo riembo jonyiepo kendo medo lal maduong' ponono ni ok okan kata ok otedgi maber. Lal nyaka bede maduong' nikech chiemo ok diang' awuondu, chiemo nigi 100% profit. To kilal to ilal, ilal kabisa. Inyi- Onego ing'i ang'iya chiemo moromo minyalo lo, ch- ginene, yudogo pesani ming'iepogo cha maduogi. En ohala ma- malal ka chiemo kethore. Kendo ok ber kiwito chiemo. Kendo ok ber ka customer ywak ni nochiemo to iye okaye matin ok obi chako oduog kendo. Kik ing'iew chiemo ma alanda mang'eny ma ike- kikano gweno e f- e e friza to chieng' mogole to gweno oloko rangi gweno majan. E jumani, piny mangima ne yango odiechieng' ma idhialogo yore mar rito chiemo e yo makare mondo oganda obed kod ngima maber kaluwore kod tuoche mamedore ma ikelo kod keno marach mag chiemo. Kenya lalo atamalo prariyo mag chiemo kaluwore gi yo ma ok owinjore ma ikanogie. Jolony bende wacho ni kokan chiemo maber to dhano nyalo geng'o tuoche ma igamo koluwore gi kaka chiemo ma ok okan e yo makare. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Ramogi an bende koro anyalo mana penyi to chiembi kata michamo sani kata midwa chamo sani no ni kane yo machalo nade? Ma en penjo ma samoro winjo bed ni dwoko nikech oseyangore ni ka ok ikano chiemo malong'o kata kok olwoke maler, rit mar chiemo nyalo miyo igeng' tuoche mathoth ahinya manyalo hinyi.